Пирен те тӗрлӗ ҫынсене Кавказра пурӑннӑччӗ эпӗ христианство та кӗрсе утнӑ пулнӑ, кӗрсем пур пирӗн, калаҫҫӗ историксем. Вӑл улттӑмӗшӗ хӑй пек. Кайран мусульман динне текене эпир кайран калапта каялла чӑваш динне куҫнӑ. Вӑл ӗнтӗ калӑпӑр пирӗн чӑваш ячӗсен хушшинче мусульманла, тутарла ятсем сыхланса юлнӑ вӑхӑтра. Кайран хазарсем Иудаизма йышӑнсан Кавказра пирӗн чӑвашсем пӗр хутра Сӑварсем иудаизм та кӗни пулнӑ. Вӑл, сӑмахран, вӑл ӗнтӗ ҫав тӑрса юлнӑ шӑпат кун, шӑмат кун тӑрса пулнӑ День Святого Шаббата. А пурпӗрех каялла таврӑннӑ хамӑрӑн ӗлӗкхи авалхи тӗн патне. Кунта Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗнче Алмуш Элте пӗр вӑхӑтӗнче тӑхӑрҫӑ ҫитмӗш ҫулсенче Атӑлҫи Пӑлхар Элтеперӗ хазарсенче хӑтӑлас тесе хӑйне валли союзник шанчӑкне вӑл вара мусульман динне йышӑнма Шутлать. Ара ун патне Багдадран килет питӗ пысӑк посольство. Унта Ибн Фадлан ҫырнӑ тӑрӑх ӗнтӗ пӗтӗм халӑх пӑлхарсем унта, эссегелсем, буртовсем, пӑлхарсем тата ытти халӑхсем йышӑнаҫҫӗ мусульман тӗнне, а сӑварсем эпир ӗнтӗ йышӑнмаппӑр мусульман тӗнне. Вара пӗрремӗш хут Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗнче тӗн пӑрҫи пуҫланса каять. Тӗн пӑрҫи ытти пысӑк пурте мусульман тӗнне йышӑннӑ халӑхсем сӑварсене йышӑнтарасшӑн пулаҫҫӗ тӗн, мусульман тӗннех. Вара Ибн Фадлан ҫырать, пӗр ҫын, тет, вӑрӑх ятлӑ, ытти пӗтӗм сӑварсене пуҫтарса тухса каять сӑвар хулинчен. Вара вӗсем Атӑллӑ каҫа хальхи Шупашкар тӗлне тепӗр хут туса хураҫҫӗ сӑвар. Вӑл хулана вӗсем вара вӗтӗ сӑвар теҫҫӗ, пӗчӗк сӑвар. Вӑл хула пӗрремӗш хут картти ҫине ӑна нимӗҫ географӗ Герберштейн ӳкерсе хунӑ. Вӑл ҫав Герберштейн ӳкернӗ картта Мускавра Хӗрлӗ площадьре, военный исторический музейра. Кам та пулин унта пулсан, ан ӳркен, хӑпарса пӑхӑр, карттӑ ҫинче Шупашкарсене тупӑр, унта ҫырса хунӑ Бе-бе Суар тесе. Тӗрӗссипе каласан, пирӗн Шупашкар вӑл пин ҫул ытла улхӑллӑ. Мӗншӗн тесен вӑл ҫак ӗҫсем пулса иртнӗ тӑхӑрҫӗр ҫитмӗш ҫулсенче. Ытла каласан, пирӗн Шупашкара туса яраканни Вӑл ӗнтӗ вӑрӑх. Эпир лапрӑк хӑҫан та пулсан Шупашкарта вӑрӑха паллӑ лартмаллах пирӗн. Вот Евгений Петево хулине Петр тунӑ пулсан лапран, Владимир хулине Владимир тунӑ, Мускава Юрий Долго Руки тунӑ теҫҫӗ ӗнтӗ. Пирӗн хулана пин ҫул каялла тунӑ вӑрӑх, вӑл сӑвар. Вара пирӗн ха пулса каҫ ҫакӑн пек, а сӑварсӑр хек шприсем мусульмансене йышӑннӑ, а теприсем йышӑнман. мусулмансене халӑх пӗрре, пӗр чӗлхепе калаҫӗҫ, пӗр йӑла-йӗрке, пӗрин-пӗрин ӗҫки-ҫике ҫӳреҫҫӗ. Анчах та мусульмана йышӑннӑ валь сӑварсем уйрӑм тӑваҫҫӗ масар, унта мусульмансем куҫараҫҫӗ, масара ҫӳрӗҫ. А кам ӗлӗкхи тӗне тытса тӑрать, вӗсем кӑҫта ҫӳреҫҫӗ. Ҫӑвана. Ҫӑва. Пирӗн ҫӑва. Ҫавӑнпа та кам ҫӑвана ҫӳрет вӗсе ҫӑваҫ теме пуҫлаҫҫӗ. Вот пулӑ кӑна пулӑҫ теҫҫе. Ҫӑлаҫҫӗ. Ҫӗтӗк ҫӑваҫ пин патрапор. Вот пирӗнне вӑл ҫав ҫӑваҫ, вӑл пулса каять вара чӑваш. Уйрӑхла каласан, чӑваш тени вӑл пӗлтермен малтан халӑх паллине. Вӑл пӗлтернӗ тӗн тытса пыракансен ӗлӗкхи, авалхи тӗне тытса пыракана пӗлтернӗ чӑваш. Ҫавӑнпа та ку ялта та Ҫурьял, кӗсен чӑваш тет, Тепӗр ҫулхи кӗрешӗнсем. Вӗсемшӗн ӗнтӗ чӑваш тени вӑл халӑх палли мар, тӗне тупса пыраканнисене. Кайран пире Раҫҫей империне кӗрсен эпир Хусан хасине пӑхӑнтарнӑ хыҫҫӑн иккӗмӗш кӗтӗрне патша вӑхӑтӗнче вара ятарлӑ программа пулать. Вӗсем пирӗнпе халӑхсене ӗнтӗ пурне те христиан тӗнне йышӑнтарас тесе ятарлӑ программа шутлаҫҫӗ. Вара пире илӗртсе те, хӑратса та христиан тӗнне йышӑнтараҫҫӗ. Но Илӗртешменпе кам христиан тӗнне йышӑннӑ, кам чиркӗве ҫӳрет, вӗсене виҫ тенкӗ укҫа панӑ. Вӑл виҫ тенкӗ укҫапа вӑхӑтра калаҫҫӗ, аллӑ пуспа унта ӗне илме пултарнӑ, сӑмахран, лаша илме пултарнӑ. А кам калӑпӑр, тӗне йышӑнман христианствӑна, вӗсене нумай тӑрать налук. тӳлеттернӗ тата вӗсене пурне те тенӗ пекех илсе кайнӑ рекрута. А компрофессиональ йышӑннӑ малтан илсе кайман. Ҫавӑнпа та илӗртсе те хӑратса та пире христианствӑна ӗнтӗ халь ютра ӗнтӗ чӑвашсем православи тӗнне тытса пыракансем тесе аппӑр нумайӑшӗ, анчах пурте мар. Хальте ӗлӗкхи, авалхи тӗне тытса пыракан чӑвашсем пур. Ҫав шутра ҫак ҫак Ухинкил ялӗнче. Эпир те калӑпӑр, христиан тесе шутлама пулсан та нумай чухне хамӑр йӑла-йӗркере, ӗҫкӗ-ҫикӗре пытарнӑ чухне ача ҫуралсан, хӑнана кайсан хамӑр нумай япаласем тӑватпӑр ӗлӗкхи чӑваш тӗнӗпе. Хӗвеле май кӗтетпӗр, вӑлаххи. А чиркӳре пӗлетӗр, хӗвеле хирӗҫ кунта тумалла служба вӗсен. Ярса паратпӑр ваттисене. Ну, нумай-нумай каламӑршӑн тӗслӗхсем вӑратса парас, эпир тӗрӗслесе каласан, икӗ тӗнпе пурӑнакан халӑх. Тата Библине Иван Яковлевич Яковлев тата унӑн вӗренекесем куҫарнӑ чухне нумай термина куҫармалла пулнӑ вырӑслатса. Бог теҫҫӗ вӗсем. Вара ниепле те Бог сӑмаха куҫарайман чӑвашла. Чӑваш каймас Бог патне. Вӑл каять кам патне? Турӑ патне. Ӗлӗкхи хӑйсен ӗлӗкхи Турӑ патне. Ҫав вӑл Библине Турӑ тесе ҫырни вӑл пирӗн пӗрринчен ҫак ӗлӗкхи тӗн хӑй ҫӗнтернине пӗлтерет. Пӗрмех вохмар турра будет интересен барсен. Улехи авалхи туру патне. Хотя туру пӗррен те вот калӑпӑр сӑмахран. Вот кайран Хусан хасине пӑхӑнтарнӑ хыҫҫӑн вара пире христиансына ирӗксӗр йышӑнарма пуҫлаҫҫӗ. Уже премек пирки манса каяҫҫӗ. Уже ирӗксӗр, ирӗксӗр, ирӗксӗр. Вара чӑвашӗсем яле-ялепе вӑрттӑн, ҫӗрле, хӗлле туха-туха тараҫҫӗ. Пенза, Самар, Пушкӑрт хӗрсем ҫине ҫак христиан тӗне йышӑнас мар, ӗлӗкхи, авалхи тӗне сыхласа хӑварас тесе. Вӑт кунта та ӗнтӗ ҫак ҫӗрсем ҫине куҫса килнӗ ҫын пек ҫынсем. Пенза облаҫӗнче халь те калӑпӑр чӑвашсем куҫса ҫӳренӗ район. Вӗсем чӑвашсена Ҫорталлӑ теҫҫӗ райцентрне. А вырӑссем ят панӑ Неверкины. Халь район центр Неверкины, Неверюши, Неверкины пӗшле. Пушкӑртра калӑпӑр Ребекка пӑрслаклӑ ҫеҫ Сибире. Кунта килсе вӗсем пушкӑрт байӗсенчен укҫа тӳлесе ҫӗрсем илнӗ, укҫа ҫӗр илнӗ. Вара ҫанта ялсем тунӑ. Мӗнле те пулсан ӗлӗкхи, авалхи тӗне ҫухатас мар тесе. Унта та хӑваласа ҫитнӗ. Татах тӗне кӗртӗҫ, Ҫӗпӗре ҫити тарнӑ. А вот калӑпӑр, пенза чӑвашӗсем вара ниҫта кайса кӗрейменнипе Турцине тухса каҫҫӗ султан патне. Пурпӗрех йышӑнма пӑрҫа тесе ирӗксӗрмӗшӗн тесен. Вара Турцире Тухса кайнӑ чӑвашсем вӗсен, вӗсене султтан ҫыру ирса парать Тинӗскерринче. Вӗсен нумай вӑхӑт хушши ҫырусем ҫырнӑ хӑйсен тӑванӗсем патне. Юрӑсем ҫуралнӑ Истанбулти чӑваш юррисем. Ҫак Ҫӑрттанла районта пулнӑ чухне ҫав юррисене мана юрласа панӑ. Тепкӗш кӑна статуя Истанбул ҫӗр, Кӗленче ҫӗр, пусмассерен юн тухать. Тара сухаламаҫҫӗ, вырмаҫҫӗ, анчах шурӑ ҫӑкӑр ҫиеҫҫӗ. Ҫырса хӑни пур, ну пур бу Истанбулти чӑвашсем вӗсем. Ну вӗсем халь Истанбулти ҫак мӗнсем чӑвашсем вӗсем те турккаланса кайнӑ. Анчах та мӗн Геннадий Николаевичӑн айхи йӑмӑкӗ Ева Николаевна каласа панӑччӗ Геннадий Николаевич пек Турцинче пулсан гене каларӑн, а ку чӑваш вӗт тесе пӗр ҫынна.

Пӗрре эпир анчах та ун патне тӗрлӗ ҫулсем пур пуль. Тен, калама йывӑр, вӑл пур тупа лаша юлмастӑрах мар пӗлсе каймастпӑр ӗнтӗ. Ну, пирӗн хамӑрӑн тӗн пулнӑ, тӗн пур, вилмен, эпир ӑна пӗлетпӗр. Вӑл пире тытса тӑрать, катя упрать. Эпир ак ҫул ҫинче Нумай чухне ҫирӗммӗш хут ҫӳреппӗр ӗнтӗ, ҫӑмӑр ҫусан ытатпӑр хӗвел, хӗвел тухать яланах. Шӑрӑх чухне эрн ернипе ҫӑмӑр ҫума чухне ҫӑмӑр таппӑр та ҫӑмӑр ҫӑвать яланах. Тата унсӑрӑн колобордятсем илесси пирки пирӗн чӑвашсем мӗнле пулнӑ? Пӗр ача вилет, икӗ ача вилет. Ун пек пулсан вара Яланах тепӗр ҫуралнӑ ачана, арҫын ача пулсан, е Юман тенӗ, е Арӑслан тенӗ. Ҫавӑн пек ят панӑ ача вилни пулман. Ҫӳппи, чӗкеҫ, шӑнкӑрч. Хӗрача пулсан та чӗкеҫ, чечек, ҫӳппи, татах киремет ҫавӑн пек чӳкеме тӑвать. Кӗрешсе мон дерем. Вот кунта Нихаил Гудмайл хуши, вот херделет апай пире кунта Самый кӗнсе тратчӗ.
Вӑл хӑйне евӗрлӗ тӗлӗмелле пысӑк культура, тӗлӗмелле пысӑк калӑпӑр космос, эпирна пӗлме пӗлместпӗр. Вӗретмен, эпир халь ҫавӑ космоса юлашки пайӗсене кӑна курса юлтӑмӑр темелли, юлтӑмӑр темелли. А вӗсем кунта нумай каласа паратчӗҫ. Чӑваш каччисем калӑпӑр, чӑваш хӗрӗ тупма мӗн чул мӗн чул ятӑр ҫӳреттӗмӗр тет чӑваш сержасӗ каласа паратчӗҫ. Е калӑпӑр, чӑваш хӗрӗ качча памалла.

Вӗсем мӗнле пурнӑҫ ӳкермест? Ну, пытарнӑ чухне вот юрласа панӑччӗ, ҫын пытарнӑ вӗренне, юман, юпа, юпана вон пуҫсенчен юрлатаҫҫӗ. Юпасачӑмс билисем пулнӑ. Чӑваш телегі нумай ҫырнӑ, тата кам каласа пар? Ну, кунта пулатӑр киве маза. Кунта нумай вӑл хушши кунта ӗҫленӗ-мӗн, Трофимов.
Кӗнеке кунта кӑлартӑм та. Культура чӑваш тунӑ.
Суратӑм та кашни кӗнеке. Ҫаксем веҫ пур. Ҫак ҫак юпасем тата усрун пуҫне питӗ ҫывӑх э, Дунай ҫинчи пӑлхарсен вилтӑприсемпе. Дунай ҫинчи пӑлхарсен вилтӑпри ҫинче ҫакӑн пекех лараҫҫӗ юпасем, ҫакӑн формулӑ пӗтӗмпех. Каснисем, катнисем. Вот мана э, пӗлтер пӗр пӑлхар э, националисчӗ, Фадзе пӑлхар укҫине, Дунай болгар укҫине, ҫакӑнта тукка чӑваш элеменчӗ тесе. Болгариук ҫиненте. Унта эпӗ куртӑм виҫе хӗвел тупрӑм тата ҫак юпа ларать юпа пек. Туса хунӑ укҫана кӗртнӗ вӗсем юпана. Хӗвелтен ланса кайма.
Ну, унта лерелле чул юпасем пур, иртнӗ ӗмӗрте. Иртнӗ ӗмӗрте. Иртнӗ ӗмӗртех лартнӑ чул юпасем.
Киресе ҫула уҫса пыр. Татах ҫакӑнта килме пире ҫула уҫса пыр тата пире кӑмӑлсене. Майсем туса пар, килмелле мар ҫинчен килмелле туса пыр. Таймухина Кристина Семеновна. Погромом Великом ҫулта вилнӗ вӑл. Травматитель травл, трава.

сӗмсӗртрен ҫӳлте персе авсан сирӗн яланах вӗсен хӑталамалӑх сӗтел ҫине ҫӑкӑр тупа тирӗ турып патӑрӗ. Сирӗн килте чир-чир ан пултӑр, выльӑхсӑр йышлӑ пултӑр, ҫуртсем ӗмӗрлӗхе пӗтсӗр. Ҫак пӗтем ҫурт тире туса терме сире турӑ вӑй патӑр. Шупашкара килсен пирмата хана ҫисӗр тӑрӑр.

Тӗл пулу пуҫлансанах токнотсем ларчӗ те вара эпир уйӑх ҫутипе урамра калаҫрӑмӑр. Ентешӗмӗр пулнӑччӗ. Уйхинкелӗкӗпе пуянах питӗ хаваслӑ тесен Уйхинкелӗкӗ вӑл чӑн-чӑн чӑваш ятне ҫӳллӗ шайра тытса тӑрать. Эпир ӗнтӗ Шупашкарта пурӑнакансем хамӑра чӑваш-чӑваш тесе ҫӳретпӗр. Кунта килсе кӑна мана пӗрре хирӗҫ Сана сире чӑваша тухнӑ тесе калаҫ, тет калать. Яланах чӑваш пулнӑ. Чӑваш пулнӑ чӑн малтанах ӗлӗкхи авалхи кӗньер илсе пыракансем, асаттесем тӗнне пӑрахманнисем, алӑккисем кӗрешӗнсем. Ҫавӑнпа та вӑл пире хӑйне евӗрлӗ шухӑшлаттарать. Эпир тивӗҫли, тивӗҫли мар чӑваш ята тытса пыма тесе. Пирӗн сирӗн пата эпир те сирӗн пата иккӗмӗш кун. Ӗнер эпир Шупашкаран тухса хамӑрӑн паллӑ поэтсемпе писатель витти призывӗнче пултӑмӑр. Ҫеҫпӗл Мишши палӑкӗ патӗнче пырса пуҫ тайрӑмӑр. Мӗншӗн тесен кӑҫал Ҫеҫпӗл Мишшине ҫӗркунӑ ҫул пултарать. Вот кунта Антонина вӑл Ҫеҫпӗл Мишши музейӗн директорӗ. Вӑл кунта выставка гарант яратнӑ пирки каласа парать. Парӗ калать Ҫеҫпӗл пирки. Пирӗнте пӗр кайран вара эпир Миттавасьте витти призӗнче пултӑмӑр. Вӑл Победа районӗнчи Арапуҫрайонте вырнаҫнӑ. Вӑл хыҫҫӑн ҫав районтах Ҫӗньял ялӗнче Геннадий Николаевич Альхи поэт вилнӗ призӗнче пултӑмӑр. Кайран вара Пӑва ҫулӗ тӑрӑхӗ вӗр ҫиттӗмӗр Теччӗ хулине Атӑлхирте вырнаҫнӑ. Унта ҫеҫ тунӑҫҫи вӗреннӗ педучилищӗра. Кайран Ошель текен хула вырӑнӗнче туптӑмӑр эпир. Таҫта вара Иван Яковлевич Яковлевич ҫуралнӑ. Коммуна Кушки ялӗнче. Унта вара концерт патӑмӑр. Ҫавӑнта пара шкулта пире чей ӗҫтерчӗҫ, хӑна турӗҫ, ҫатах ҫывӑрнӑ. Паян ирхи вара эпӗ чирӗ вӑраннӑ та сирпӑтан аҫпа ҫитнӗ эс тесен. Урам вара эпир пӗр Слакпуҫе, Володя Константин Васильевич Иванов ҫуралнӑ яла, Нарспи поэмӑна пурне вуланӑ, сӑнавӗ. Тата поэму Сирпи ялӗнче пулса иртет. Нарспипе Сетьер Юрат пӗр-пӗрне Мехедер Таннӑн ӳкерӗпе. Вӑт ҫав ял, ял вырӑнӗ халь ялӗ пӗтнӗ, ялӗ ҫуктӑшӗ эсир ӗнтӗ. Ял вырӑнӗ кӑна тӑрса юлнӑ. Ҫав ял вырӑнне эпир юпах лартатпӑр. Ӗлӗкхи калӑпӑрах сире масажне юпаса куртӑмӑр иккен.

Эпир Пӳлер патшалӑхӗнче пулатпӑр. Унта ӗлӗкхи, авалхи питӗ вӗсӗр Киремет, Валем хуҫа ҫӑл куҫӗ. Вӑлҫа Валем хуҫа ҫӑл куҫне йӗри-таври ялсем ҫӳреҫҫӗ. Шывӗ питӗ сиплӗ. Ӑна эпир Шупашкара илсе килсен икӗ кун, виҫӗ кун, икӗ ҫул, виҫӗ ҫул ларать пӑсӑлмас. Вӑл ӗлӗкхи, авалхи пирӗн чӑваш тӗнне тытса пыракан Валем хуҫа ҫӑл куҫӗ. Вара ҫавӑнта эпир юпа лартнӑччӗ Киремет юпи. Тӑхӑру пиллӗкмӗш ҫултаччӗ пулас. Ҫав юпана халь пурте унта алшӑлсем ҫакаҫҫӗ, пурте ӑна йышӑннӑ. Вара ҫавӑнта эпир ӗлӗкхи чӑваш ятсем йышӑнатпӑр. Паян ҫапа та пурте э, масар ҫинче чӑваш ятсене тӑсса тухрӑмӑр. Унта ҫирӗм мӗн чухлӗ ҫилсе килнӗ вӑрҫӑра чӑвашла ятсем мӗн чухлӗ юлнӑ. Тӗлӗнмелле хитре ятсем яланах сирте алӑкӗсем вара эпир хамӑр валли чӑвашла ятсем тупах хушӑраса.

Вун пӗрмӗшӗнче вара Шупашкара таврӑннӑ. Вот ҫав пек ҫичӗ куна тухса кайнӑ эпир. Пирӗн хамӑрпа пӗрле палаткӑпа, пирӗн хуран пур, така илет пӗрепер мӗнле классика евӗрлӗ. Кутекҫта та эпир ҫухалса каймастпӑр. Уйрӑмах Ухикилте пан пире масар ҫинче тӗлӗнмелле мӑшӑр кӗтсе илчӗ. Анатолий Беловпа Галина Белова. Вӗсем пире тӳрех нихҫана каймастӑр терӗҫ. Хӑйсем ӑнласа карӗҫ, хура ҫакса ячӗҫ. тытса кӗнекен пулу, ухав пӗҫертӗҫ, шартку пӗҫертӗҫ, пире ҫитертӗҫ, тӑрантартӗҫ. Хӑйсем те ҫырма ҫакас пулӗҫ. Ҫӗрсе эпир тав тӑвасшӑн пурте пӗрле. Кӗске кӑна эпир ял аскерин патне эсӗ килме тӑрӑшнӑ артистсене, ҫыравҫӑсене, поэтсене. Вӑл пирӗнпе пӗрле эсир пурте пӗлекен, пурте юратакан Сеспель Мишши преми лауреачӗ Светлана Заматовашӑн. Людмила Бахрисова. Лидия Савине. Господин Лопаласярдин. Питӗ пирӗн эстрада ҫӑлтӑрӗ, чӑваш эстрада ҫӑлтӑрӗ питӗ ун ятне юратаҫҫӗ чӑваш ҫамрӑкӗсем Вера Никонорова. Николай Плотников вӑл Чулхулара, Володя Горький Халь интернетсем вырнаймастӑн, но вӑл пӗтӗм чӑвашсен интернетра пӗтӗм чӑвашсен сайтне хӑй уҫнӑ хӑй тытса тӑрать.

Вӗсем пирӗнпе пӗрле ӗнтӗ пӗрремӗш хут мар ҫӳреҫҫӗ. Пӑлхар пӳлер тӑрӑх пӗрремӗш хут пулнӑ вӗҫҫен вӗсем каларӗҫ. Пире ӗлӗкхи чӑваш кӗнӗ пӳлер пӑлхар вӑй пачӗ. Эпир кашни ҫӳре пӗлтерӗҫ. Нафта вӗсем пӳлер тӑрӑх ҫӳренӗ вӗҫҫен пӑлхар вӗҫенӗҫҫен.